Ähliňize salam. Bu dersimizde üýtgeşikler etmekçi. Biraz özümiz görkezen ýaňyrak boldy oýdýan. Ýüzümiz göründi. Bu dersimizde klaslary öwrenmekçi. Klaslar näme? Klaslar näme işe ýaraýar? Pythonda klaslar nädip görüp bilýäs, ynanyp bilýäs. Näme peýdasy bar? Olar görmekçi. Ilki bilen klaslar näme? Klaslar şu ýerde ýazylýar. Klas. Biz bulary näme üçin ulanýarys? Köp maglumatlary diňe bir üýtgeýjide goýmak üçin, diňe bir klasda goýmak üçin. Şular ýaly pikir ediň. Meselem, mekdepde diýeliň, bir süre okuwçy bar. Diýeli, bir mekdepde ýüz näçe bolsun, sekiz ýüz okuwçy bar. Indi şu sekiz ýüz okuwça bir mugallym gelip sapak berenden, şolary klaslara bölsek ýa-da her haýsyny ugruny görä bölsek, meselem, her bilim derejesine görä klaslara bölsek, birinji klas, ikinji klas, üçünji klas. we her aýsyna aýry bir mugallym bersek, indi şol okuwçylary yzarlamak, şol okuwçylara öwretmek, ýetişigini almak has aňsat bolar. Beýleki sekiz ýüz okuwçynyň hemmesini bir mekdebe ýa-da bir zala salyp okadandan her aýsyny aýry-aýry klaslarda okatsa aňsat bolýar. Biz hem şolar ýaly edýäs. Paýtundaky klaslaryň hem asyl manysy edil şol klas ýaly bir zat. Nähili? Meselem, men bir Klas döretjek. Meselem, men belli bir adamlara, meselem, bir işçi topary bar mende, şo işçileriň maňa ady gerek, familiýasy gerek, onsoň, meselem, nomeri gerek ýa-da ID-si gerek. Indi men şolaryň ählisini bir klasda ýazsam we her işçi üçin diňe şol klasy ulanmak arkaly täze at, täze familiýa, täze öý nomeri çykarsam, Nähili bolar? Men üçin has aňsat bolar. Her iş üçin men aýry-aýry ýazandan, diňe bir klasyň içinde ýazsam has aňsat bolýar. Oňa nädip düşünip bileris? Şular ýaly, meselem, men diýeli işçi bir. Işçi bir diýýän, meselem, işçi bir nämesi, ady, işçi bir familiýasy, işçi bir bir zady, bir zady. Her iş üçin beýdip aýra ýazmagyma gerek ýok. Men bir klas döretýän. Klas. Näme klasy? Işçi klasy. Klasyň başlangyjy şu atlary, meselem, klas diýip ýazýan. Bir boşluk goýýan, indi şo klasyň adyny ýazýan. Işçi. Şeýdip, ýaý goýýan, iki nokat. Edil funksiýalar ýaly define ýaly aşak düşýän. Klaslarda atlar baş harp bilen ýazylýar. Klaslaryň atlary baş harp bilen başlaýar. Umuman, aslynda kiçi harp bilen ýazsaňyzam üýtgeýän zat ýok, ýöne umuman şular ýaly baş harp bilen başlanýar. Onsoň näme diýdik? Nämesi gerek? Ady gerek. Näme diýen? At diýen. Men häzir diňe bir kişilik klas edip otyryn ýöne. At diýen meselem Murat. Familiýa diýen. Sen Mesirow. Şuna gerek. Meselem diýeli nomer bolsun stringde ýa-da aýaly gowy bolsun meselem sekiz altmyş bäş altmyş şeýle näme bolsada. Indi men işçi diýip bir klas çykardym. Indi şuny peýinlesem näme bolýar? Näme diýip klasyň ady işçi. İşçini peýinlesek men. Göreýin näme çykarýar maňa. Klas main işçi diýdi. Maňa at, familiýa, nomer çykarmady. Klaslarda biz print edemizde näme gerek bolsa şony print edip alýas. Eger bular ýaly etsek maňa işçiniň bir klassyny çykarýar diňe, başga bir zat çykarmaýar. Ýa-da adresini çykarýar. Işçiniň kompýuterimiziň nirinde store edilendigini. Oň üçin näme etýän men? Maňa näme gerek bolsa şony print edýän, işçi diýýän, nokat diýýän. Ine özi görkezdi işçiň içinde näm bardygyny. At, familiýa, nomer, haýsy gerek? Meselem at gerek. Işçi nokot at diýen. Göreýin näme çykarýar. Myrat. Indi başga näme gerek? Meselem nomeryny göreýin men. Nomer diýen. Nomer print etsem nomerymy çykarýar. Ine şular ýaly klaslarda. Ýöne bul diňe bir kişi üçin boldy. Men muňa başga adam goşjak bolsam nädip goşmaly, näme etmeli? Oň üçin nämäni ulanýas? Oň üçin şu ýerden üçreliň. Asyl üçreliň. Täze bir klas dörediň. Klas işçileýin. Şular ýaly bir klas döretdim men. Indi men şu klasyň içine nämeleri girizmekçi? Başga-başga üýtgejileri girizmekçi. Ýagny men her iş üçin täze iş çyzamda şu klasyň içine şoňa görä men üýtgedip durmakçy klasdaky şol objektler, atlar ýa-da familiýalar ýa-da adres, nomer näme bolsa. Oň üçin näme etýän? Onuň üçin init funksiýasyny ulanýan. Klaslaryň içinde ulanýan init initialize-dan gelýär, ýagny başlatýar. Biz funksiýa, ýagny şu klas baş ýazanymyzda şu klas belli bir üýtgeýjiler bilen başlamaly. Oňa birinjisi self klasyň özi Özi bolýar. Indi ikinji üýtgeýjimiz näme bolýar? Şu klasyň içinde şo üýtgeýjiler bolýar. Şular ýaly pikirlenip bileris. Bir klas okuwçy bar, şo klasdaky okuwçylaryň meselem bir mekdep bar, bir mekdep. Şo mekdepdäki biz klaslary ýazýarys. Soň her klasa okuwçylary ýazýarys. Indi biz häzir klaslaryň atlaryny ýazmaly indi. Näme diýýäs? Şu klasyň içinde boljak üýtgeýjiler, işçi nämesi bar meselem? Bir işçide nämeler bar? At bar. Ady gerek. Familiýasy gerek. Bize näme gerek? Nomer diýdik. Nomer gerek. Indi edil funksiýa ýaly bu. At, familiýa, nomer. Şular ýaly klasymyzyň üýtgejileri ady, familiýasy, nomer. Indi biz her işçini ýazamyzda aýratyn şonuň adyny, familiýasyny, nomerini ýazyp bilýäris. Nätýäs? Göreliň nädip ýazýas? Indi men birinji self diýýä. Indi şu ýerdäki self näme? Şu funksiýa degişli diýmek, ýa şu funksiýaň özünde ulanylýan zat diýmek. Şoň üçin hem işe başda self diýýän. Nokat. Indi men şu funksiýanyň içinde ýazýan. Näme ýazýan? Näme gerek? Ad gerek. Indi şu funksiýanyň içindäki häl men ýazanda, ýaňy ýazan wagtym şu ýerde barmy? Ýaňy ýazan wagtym print etjek wagtym Myrat nokat at diýip indi şu ýerdäki ýaly meselem men indi şu klasymyň adyny print etjek bolýan. Ine şu Myrat nokat at diýdigi indi şu ýerdäkini aslynda Şu ýerdäki üýtgeýjini, ine Myrat nokat, ine player nokat name diýsem, şu ýerdäki plaýeriň name çykýar. Umuman o ýer garyşyk boldy. Häzirlikçe zerurlygy ýok. Indi meselem men şu işçidäki ady print etjek bolsam, şu ýere ýazan zadymy ulanýan. Ine meselem men şu ýere name ýazsam, adyny print etjek bolsam işçi nokat name diýip print etmeli bolýan. Şoň üçin häzirlikçe at biriksin bu. Matyas nämäleň bolsun, şu ýerdäki at. Ine, men indi iş şu nokat at diýip print etsem, şu ada näme ýazan bolsam, şony print etýär. Onsoň, ýene-de şol edýän, self nokat diýýän, familiýa bolsun, familiýa diýýän, nämäleň bolsun, bulam familiýa bolsun. Indi iş şu nokat familiýany print eden wagtym, men şu ýerdäki familiýa näme ýazan bolsam, şony print etýär. Indi näme gerek, self nokat, Näme bolsun? Nomer gerek. Nomer diýen olar. Boldy biz işçi diýip bir klas döretdik. Indi biz şu işçiniň içine at ýazsak, fami ada geçýä. Indi şu ýerdäki familiýa ýazsak, familiýa, nomerini ýazsak, nomere geçýä. Muny nädip döretýäs? Indi biz bir işçi döreliň. Işçi bir diýeliň. Işçi bir. Näme bolsun? Haýsy klasy ulanýas şony ýazýas indi şu ýere işçi klasyny ulanýas şoň içinde ýazýas iş işlerimizi indi serediň şu ýerde çykdy at diýýär adyny ýazmaly biz indi şu ýerdäki şuny ýazmaly oňa näme ýazýas meselem Myrat onsoň näme soraýar indi Familiýa, ikinjimiz familiýa ýazmaly. Näme diýýäs? Mesir. Üçünjimiz näme sorady? Nomer soraýar. Näçe bolsun? Sekiz ýüz altmyş bäş, bir zat, bir zat, bir zat. Bolsun, nomerem. Hatda şu näzirlikçe string-de ýazalyň. Soňky derslerimizde has gowy düşüneris dowamyny. Indi işçi iki diýeýin. Men ýene bir işçi döredeýin. işçi iki bolsun. Muň ady näme bolsun? Meselem, Aman bolsun. Familiýasy näme bolsun? Meselem, e, Berdiýew bolsun. Nomer näme bolsun? 863 46 bir zat bir zat bolsun. Şu bolsun. Indi men iki sany işçi döretdim. Birinji işçimi, ine işçi klasyndan döretdim. Işçi klasynda nämeler soraýardy? Adyn soraýardy. Adyn näme diýdim? Myrat diýdim. Familiýa soraýardy. Nesirow diýdim. Nomer soraýardy. Şuny goýdum. Ikinji işçimi hem edil şolar ýaly ýazdym. Indi men şu işçilerimiň, meselem, birinji işçini ýa-da şuňa işçi diýmäýin, şu näme bolsun, şu mugallym bolsun, meselem, işçimiz şol. Bulam näme bolsun, meselem, doktor bolsun. Indi men mugallymy adyny görmek isleýän. Näme diýip print etýän? Maňa mugallymy ady gerek. Birinji üýtgeýjimiz näme diýip, kim gerek? Mugallym gerek. Näme diýen? Mugallym. Näme gerek? Nokat diýen. Ine şu ýerde çykarda at, nomeriň, familiýaň. Ady gerek. Şony print etsin. We ýazsyn. Şu ýerden näme ýazsyn? Mugallym diýsin. Mugallym şu diýsin. Ine mugallym. Oglumyň ady. Onsoň başga näme gerek maňa? Doktor gerek. Doktor diýsin. Şeýdip, näme gerek? Doktoryň ady gerek. Doktor diýýän, ine şu üýtgeýjiniň üstüne ýazdyk. Nokat at diýýän. Ady gerek. Şu ikisini print etsin. Göreliň näme işe ýaraýar. Print edip, ine mugallym Myrat, doktor Aman. Ine ady ikisiniň print etdik. Ýagny birinji üýtgeýjimizi. Ine şu ýerde ýazan zadymyzy şu ýerde ulanýas. Ine, meselem, men şu ýere at däl-de, näme diýeýin, name diýsem, bu ýere-de näme diýmeli bolýan? Name diýmeli bolýan. Ýagny self nokatdan soňky ýazan ýükleyjimiz, ine selfimiz ulanýan klasymyz kim? Muglym. Nokat näme diýdik? Name diýdik. Şo nämeden bolýar? Ady. At nile? Şu ýerde ýazda. Ýagny şu ýerde ýazdyny çykaryp berýär bize. Birinji ýazany. Şonuň üçin ne self nokatdan soňkylaram möhüm. Ine beýdip name diýip üýtgetsek şular ýaly bolýar. Ine klaslarda şular ýaly edip ulanyp bilýäs. Başlangyç üçin häzirlikçe şuny bileliň. Dowamynam soňky dersimizde göreris.